Camera lak fuh thil mak te pangan a. Phil Kotze hi Ghost Hunter a ni a, a tlangpuiin an group Wisconsin Paranormal Society tia a hming an vuahte nen a huhavin hmun hrang nia sawiahte an kal thin a. Mahse tun ṭuma erawh hi chuan a mahin a kal thung a. I got a camera set up in this corner here and uh, I'm just gonna sit, we got a furnace running so there's sound but I'm just gonna sit and uh, listen. A kalna hmun hi hmun hrang nasa a mi ten an sawi a ni bawk a, amah pawh a phur kher mai.

Fila hnunga chair pakhat chu amah in a rawn che ringawt mai a ni mak ti deuh leh hlau ru deuh chung chuan camera chuan a la kual zel a.

Camera, cameras. Out, out, out. Ah. Camera, cameras. Out. He a thil ton hnu hian fil a hian ghost hunt lampang hi a ti chhunzawm ta meuh lo a ni. Keimah bikah chuan he video hi a hlawm ber pawl ami a ni a, enge in ngaih ve dan le? He video hi a tak tak nge ni anga a ang thei ang ber tura chan chawp mai mai zawk comment lamah in lo sawi dawn nia. Palina, Texas-a University zirlai pakhat chuan, a dawm room chu nasa takin a hrang niin a sawi a chutia a hran nasat em avang chuan insawn chhuah mai loh chu duh thlan tur a nei loh a ni.

he video kan hmuh te hi a tak tak nge ni ang a siam chawp mai mai ka ngaih ve dan ah chuan siam chawp ni ta se mattress han thlawk kual vel te saw engtin nge an tih ang le. in ngaihdan comment lamah in lo sawi ve dawn nia pathumna eha pahi ghost hunter a ni a he video ah hian hmun pakhat house of khalil a tih mai khalil a chen a tihna a ni ber ang chu chumi hmunah chuan a kal a. An sawi danah chuan Khalila hian he hmunah hian a chhungte zawng zawng a thah hnuah amah pawh a intihlum ve nghal niin an sawi a. Chumi a chin chu, helai hmun hi Khalila thla chuan a la chen chilh chhunzawm reng niin an sawi bawk a ni. Inchhung vel chu camera chuan a la kual ta a, he thil hi a lo thleng ta a ni.

camera chuan a la kual zel a chutia a lak reng lai chuan a hnung lamah chuan awm awm ang tlat hian a hria a.

he min hnu hian ngawi reng in he hmun hi a chhuahsan ta a ni comment lamah in ngaihdan in lo sawi ve dawn nia pahnihna khaw pakhat lian lo te saint joseph SHUK ah chuan zêl hlui tawh tak mai the cage an tih mai chu a awm a. He hmunah hian hmeichhia dawi thiam nia an pu te an khung khawmna leh an tihlumna thin hmun a ni. He hmun hi a upa tawh hle a, kumzeli chuang a ni tawh a ni. Paranormal Investigator Brian Meka leh a ho te chuan helai hmun hrang fiah tur hian an kal ta a. An va thlen chuan phun ri ser ser ri te, pen ri thawm te an hria niin an report a. Light te chu amahin a rawn in on in a rawn in off leh thin bawk ni ten an sawi a ni. A chang phei chuan crew member te chu rawn khawihtu leh rawn hamtu an hmuh theih miah si loh hian a rawn ti buai thin bawk a ni. An dinhmun chu a hlawm em avangin crew te zinga thenkhat phei chuan an chhunzawm duh tawh lo hial a ni awm e. A hlawm leh a mak lai ber zawk chu hei hi a ni. Face has completely changed, doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Very weird, her eyes went black. Vawikhat chu an vai mai chuan thla biak tumin eng emaw inthawina lampang tih an tum a. Brian-a erawh chu an room dang atangin camera hmangin a lo thli thlai a. Chutia thla biak an tum lai chuan, An zinga hmeichhe pakhat chu a hmel a inthlak vek tih camera atang chuan Brian-a chuan a lo hmu a. Face has completely changed, doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Very weird, her eyes went black. A hmel chu mihring pangai ang ni lovin a rawn awm thut mai a ni. Brian-a ngaih tha lo chuan chu hmeichhia chu a ko chhuak ta a. A hnuh daih a kan hriat leh dan in he hnu hian a hnung lam ah chuan thil kan na hnu hma te a nei a tin mang tha lo tak te mang in an inah pawh thil mak tak tak te a thleng thin ni in an sawi a ni he thil hi a mak em avang in he video ah hian ka han telh ve a ni e pakhat na he video kan thlir leh tur hi chu a danglam bik riau va ghost hunt pangai a ni lem lo va. He video a kan hmuh te hi hmun hrang hrang atanga kal khawm in hre ngai lem lo te an ni a. Ghost store an tih mai chu he biakin hlui tawh tak Colum Church, South Australia a awmah hian an neih a ni. He ghost store a kal te hi ghost hunter tumah an awm lo va, hetiang lampang tui vang hrim hrima kal khawm leh tel ve an ni. a hmasa berah chuan mak tak mai in an camera leh torch battery te chu a zo duak mai a chuti chuan thil mak chu a thleng tan ta a ni.

He pa chauh hi mi ze mak leh hlau deuh a awm a ni lem lo. A hnu deuhah chuan an zinga mi a hnung lam deuha thu chu a darah chuan eng emaw hian a rawn deng sawk mai a mahse camera in a lo la fuh hman lo hlauh a. a ri erawh a hriat theih a ni.

A tawpah chuan tumah inhliam em em awm lovin an chhuak thei ta a ni. Heng mite hi kan sawi tawh ang khan tumah hi ghost hunter an awm lo va. Ghost store a tel tourist a tliah ve mai an ni a. Lem chang tur lo ni ta se, engmah lem an chan hian hlawkna an neih dawn lem loh avangin lem chang an nih chu a rinawm chiah loh a ni. He video hi keimah bikah chuan a tak a ang hle a, eng nge nangmahniah in ngaih ve dan le? Ka video te min lo en sak avangin lawmthu ka sawi a, he channel hi min lo subscribe sak a, min lo like a, min lo share sak hram turin ka han ngen cheu a ni e.